ברוך השם אונז האלטן שוין מיט א פולע גראסערי, אבער אונז האמיר געווארט און געווארט און געווארט פאר די מאן רעסטוראנט, און ברוך השם אונז זעמיר דא, לאמיך אונז געבן א טור וואס טוט זיך דא אין מאן. אה, ס'איז גוט! wow wow, קוק וואס מ'האט אונז אהערגעשטעלט דא, ברוך השם, מאן, מאן רעסטוראנט, א מילכיגע סעלף סערוו רעסטוראנט, ביי די וועי פארוואס מאן? אז דאס נישט כאפן ביז די ענד פון די ווידעא וועל איך דיך עקספלעינען אבער קודם געב א קוק וואס אונז האמער דא, אונז האמער דא א סענדוויטש באר, א סעלעד באר, איך ווייס א איד וואס איז געקומען פון ניו יארק פלעין פאר די מאן רעסטראנט ווייל ס'איז טעיסט דעלישעס, געב א קוק וואס אונז האמער דא, איך ווייס נישט אלע נעמען, איך בין נישט גוט אין עסן אבער איך בין גוט אין שמעקן, ווען ס'שמעקט גוט. פילט עס דעלישעס. אויב דו ווייסט וואס דאס איז וועסטו וויסן אז ס'גוט. די עיקר איז אז מ'זעט אז ס'גוט און ס'האמיר דא אנגעפילטע, דאס ווייס איך יא ווי ס'הייסט, עגפלענט פארמעזשאן באט דאס איז עפעס נעקסט לעוועל. האסט א ווארעמע זופ דא, דאס איז א וועדזשטעבל סופ, וואו דאס איז אויסגעגאנגען, מ'האט דאס פריער אנגעפילט און דאס איז האלב ליידיג, האלב, ס'האט קוים דא איין שעפעלעכל ארויסצונעמען, דא האסטו, וואס איז דאס? עפעס א אנדערע מין זופ, נישט אזוי גוט. גוט אויס. דרינקס קענסטו דא. מען קען זיך אנווארעמען דא אין די ווארעמע אריזאנע אויב איינער וויל אזוי שטארק. ניין דאס איז דאס איז נישט עכט דאס איז פאלש. אקעי. די מוד די מוד ס'געט א געוויסע געשמאקע אריזאנע מוד. חוץ דעם וואס ס'איז נישט דא קיין ליינס. קומסט דא די נעמסט וואס די דארפסט און די טשעקסט ארויס און די וואקסט ארויס. און ביי די וועי. אויב דו ביסט א אריזאנא קאושי ריזארטס וויזיטער, האסט געבוקט דיין ווילא מיט אריזאנא קאושי ריזארטס, באקומסטו דא א גאנצע טווענטי פארצענט אראפ, און אז דו געסט א קוק דא די פרייוועט קיוביקלס, די דיוויידערס צווישן יעדע טיש, אזוי ווייסטו ביסט דיר מיט דיין משפחה, קיינער באדערט דיך נישט, ס'איז שטיל, רואיג, און געשמאק. נאו. מאן, פיגור איט אוט. אונז זעמער דא אין א דעזערט, און ווען מ'רעדט פון א דעזערט, פון א מדבר, און מאן איז עס די בעסטע נאמען, ווייל ס'טעיסט דעלישעס, ס'האט אלע טעמים. און אויב דו האסט ליב די נאמען, געב א טאמס אפ פאר דעם ווידיאו, און מ'עט עס איבערגעבן פאר די אונער. און אז דו ווילסט טעיסטן די עסן פון מאן. קום אריבער, ס'איז דא יעצט ביליגע מאטעל סטייל סוויטס וואס מ'קען דינגען פון אריזאנא קאושער ריזארטס, און די באקומסט דיין טווענטי פערסענט דיסקאונט, האסט עסן, האסט א גראסערי, האסט מנין, האסט וואו צו פארברענגען, האסט וואו צו פארן, און דו האסט פלעין וואו זיך אפצורוען.